א גוטן אווענט, שלום עליכם. ברוך השם אונז קומען צוזאמען נאכאמאל צוריק צו א נייע שיעור אויף די הלכות תפילה שיעור וואס אונז גיבן צוויי מאל א וואך. איין נאכט אונז לערנען וועגן די כסא שחרית און א ספר תפילה וויט מינינג איך איך טייטש עס אויף אידיש.

אין צייט צו שיל און בלייבן ביז סוף דאווענען. אנאדער זאך א אנדערע זאך קען מען אויך זאגן איז אז ווען איינער וואס דאווענט ביחידות ס'איז נישט אזוי נישט אזוי גוט אזוי ווי בעסער צו דאווענען מיט א ווי א ציבור וואס מייג קומען אין צייט אויכעט. סאו רבותי! לאמיר אריינגיין יעצט אין די צוויי סעיפים וואס מיר לערנען יעדע וואך, אונז האלטן יעצט אין סימן י ב, סעיף ז', אונז גיימיר טון די וואך סעיף ז' ח, ארייט, לאמיר אנפאנגען יעצט די שיעור. השתדל ויסאמץ, איינער זאל זיך מאכן השתדלות און מאכן א גרויסע עפארט, להתפלל עם הציבור, צו דאווענען מיט די ציבור, דאס מיינט כפי דער גאות וואס שטייט אין די שולחן ערוך. וואס איז עס? אז דאווענען מיט די ציבור, דאס מיינט צו זאגן שמע נ עשרה צוזאמען מיט די מנין. און דאס איז אין כפי דעם שבריאה, סימן צ, סימן צדיק, סיף כב ח. דאווענט א מנין, דאס מיינט צען מענטשן. ס'איז ממש א הלכה גמירא, ס'איז ממש א הלכה. אויכעט, דיין דיין מנין איז אלעמאל עקסעפט, אלעמאל מקבל ביי די אייבערשטער, אבער איינער וואס דאווענט נעבעך ביי זיך אליינס, ס'איז נישט קיין גערענטי אז די אייבערשטער וועט נעמען איינער'ס תפילה. סאו, סאו לכל הפחות יעצט, ווילאנג איינער קען דאווען מיט די מנין קאנצענטרירן, צו דאווענען מיט תפילה, זאל ער כאטשיג דאווענען זיין מנין, אפילו אז עס קוקט אויס אז ער קען נישט קאנצעטרירן, בעסער ווי צו דאווענען אליינס. יעצט ווייטער, איך זע א שיינע פסוק אין תהלים, ואני ספלותי לכל ה' עת רצון. פאר מיר פאר מיך און מיין זאל זיין מיין תפילה צו דיך אייבערשטער זיין זאל זיין גוט זאל טובה אין וואס הייסט רצון וואס איז וואס הייסט רצון א גוטע צייט בשעה שהציבור מתפללים די צייט ווען די ציבור דאווענט כסדר שטייט די פסוק אין ישעיהו סימן פרק מ ט פסוק כז כה אמר ה' רצ ב עת רצון אני שיחה. זאג זיי אייביג אייביג זאגט אין צייט פון די גוטע צייט כ'וועל דיך ענטפערן ווען קדוש ברוך הוא מאס וועסט זאלסט האבן קשב רבים אויך זאלסט וויסן אז די אייבישטער קדוש ברוך הוא איז נישט איז נישט מיאוס נישט נישט נישט פארעקלט אין די תפילה פון די ציבור ואפילו יש בהם חוטאים אפילו איז דא דא מענטשן וואס טוען עבירות צוויי וואס מיינט דאס טאקע? מ'וועט געבן מענטשן מיט נעקסטע וואך? דכסוף שטייט א פסוק, איים סארי, איך שטייט דאך א פסוק, הן על קב פירש רבים דלא ימאס. דאס הייסט דער אייבערשטער זאל נישט זאל נישט דיספייזען די מערקייט פון די מענטשן, דאס מיינט איז, דער פסוק איז צו פארשטיין אז עס איז געשריבן הנה קרב הלא ימות אן די ו' וואס קומט פאר די ווארט לא, און די ווערטל די ווארט קרבן מיינט די מערסטע, דאס מיינט דאווענען מיט די ציבור. איך זע עס שטייט אויך אין פסוק אין תהלים פרק נ ה סי'.

פון די פון די שוועריקייט פון די דעינדזשערס אויף פון די מלחמה ווייל מיין וועגן מיין תפילות איז איז אנגענומען איז איז געווען צוזאמען מיט א רב מיט א מיט א מנין דאס מיינט קומען צו א מנין דאס מיינט נישט קומען צו מיר נישט קומען צו מיר אפכאפען מיטן אריינכאפען א דאווענען דאס מיינט אריינקומען ביי ישתבח אדער אריינקומען ביי למשל ברוך שאמר דאס איז נישט אקסעפטעבל, ניין וואס שטייט דא טאקע אז מען דארף קומען אין צייט, מען וועט ווייטער אויך רעדן אין די סייט וועגן א מינוט צוויי וועגן דאס וועגן די ענין אויכעט. סי' ח' ההולך בדרך איינער וואס וואס פארט אויפן וועג והגיע למקום שיוצא לו לנשום. אין געגאכטע פלאץ ווער וויל בלייבן איבערנאכט ווייל נישט נישט געקענט קיין שיעור ער קען גיין אין די נעקסטע פרי און דאס איז די דין אם יש לפניו ארבעה מילים טאמער איז דא איז דא אין פראנט אין פארנט פון אים צוויי און ווייטער ווער פארט ווייטער ווי ער וויל אנקומען צו כאטש איז די דיסטענס אויף פיר מיל מ'האט שוין געשמועסט וואס א מיל איז. מקום שמתפלל בציבור אין א פלאץ ווי די ציבור דאווענט, אם יוכל לבוא שמה מבעוד יום, טאמער מען קען אנקומען צו א פלאץ ווען ס'איז נאך אלץ טאג, שלא יצטרך ללכת יחיד בלילה, סאו זאל ער נישט פארן אליינס ביינאכט, עס שטייט אויך אינעם פרק אז איינער זאל נישט זאל נישט פארן אליינס ביינאכט. צריך לילך ארבעה מילין לפניו, זאל. עס זאל פארן אפ צו פֿיר מיל וואס אויפן וועג וואס איז פאר אים כדי שיסבול בציבור זוי ער קען דאווען מיט די ציבור ואחריו טאמער זאל א מנין צוריק צו וועג זיין די אנדערע וועג זיך לחזור מיל דארף ער צוריך לחזור מיל טאמער ער ווייסט אויף א פלאץ ווי ער קען דאווען מיט די ציבור זאל ער צוגיין כאטשיג איין מיל כדי לסבול די ציבור. ווייטער אין מען ענדיגט מען קען צוהערינגען יעצט דאס און כל שכן שלא ילך און כל שכן איינער זאל נישט אוועק גיין ממקום שיש מתפלל שם בציבור פון א פלאץ ווי די ציבור דאווענט צו א פלאץ ווי ער וועט נישט האבן די געלעגנהייט צו דאווענען און מנוחה לא בא למחרת חפצא בו יום דעם סטראמער קען דאווענען און אנקומען צו זיין פלאץ, צו זיין פלאץ ווי ער גייט ווען ס'איז נאך אלץ טאג. איך נעם א משל, יארן צוריק ווי איך פלעג זיין אן אסיסטענט מלמד אין פסעיק ניו דזשערסי און שפעטער אן

אזוי מ'קען דאווענען ווי א מענטש, ווייל אין די ווינטער צייט קען מען נישט דאווענען פאר בערך זעקס זעקס אזייגער, אדער זעקס פיפטין בערך, סאו וואס טוט מען ווען איינער וואס דארף דארף דאווענען פרי, דארף אנקומען ער דארף פארן אויף א ביזנעס טריפ, אדער ווען איינער מוז פארן ערגעץ וואס זייער וויכטיג אין די ווינטער צייט, זאל ער בעסער פארן טאקע צו די פלאץ ווי ער גייט איינשטעלן עווענטשעלי און אנקומען צו דיין מנין טוב אבער טוב איינער כפי די שלחן ערוך טוב איינער קען דאווענען אין א פלאץ ווי ער וואוינט זיך טאקע ער קען קומען צייט השחרית און נישט אנקומען שפעט זאל בעסער דאווענען אין שול ווי איז ווי ער וואוינט ארייט נעקסטע וואך ווען שוין מיר לערנען סימן סב סי' וואס הייסט סי' ט' אין איד. אקעי, יעצט וועל מען פארלערנען די ספר תפילה וויט מינינג, ס'איז געשריבן ביי ר' משה'לע ליבוביץ, ס'איז אוועילעבל אנליין, ס'איז אויך אוועילעבל איבעראל אין א באנטש סטארס. איך הייס צוריק ווייל נעכטען נאכט איז געווען די ענגליש שיעור יעצט איז גייט זיין ענג אידישע שיעור ארייט די אייבישטער איז איז אונזער חבר דאס איז די טשע און היינט ביינאכט הייבט שוין דאס אן אינז מיט ס'האט טאקע טאקע אווען אין די אין די פרק יעצט גיימער פארען מיטלקייט פון קיבען צייט. און נישט אפפיצן מיטן דאווענען פריער, ס'וועט איינע פון די, ס'איז דא גענצליך מסתמא איינע פון די וויכטיגסטע שיעורים וואס איך געב אין די סיריס, קומען אין צייט, און ארטיג צו פארשטיין די וויכטיגקייט פון דאווענען יעדן טאג, מען מוז האבן די ריכטיגע. אויף זיי און קומען אין צייט צו דאווענען. טאמער טאמער איינער וואלט געהאט אן אימפארטענט מיטינג טאקע וואלט ער געמאכט יעדע יעדע עפערט צו קענען קומען אין צייט צו די מיטינג אדער צו א דאקטער'ס מיטינג אדער צו א דאקטער אפוינטמענט אדער למשל צו דארף כאפן די פליגער אין צייט. אבער נישט נאר דאס, באלכע בל נ זייער זייער נערוועז און געספענד סאך צייט מאכן זיכער אז וואס מען זאגט קומט אויס גערעכט. דאס ווייזט אונז אלעס אז אונז האבן אונז האבן טאקע די געלעגנהייט, אונז האבן די אביליטי טאקע, אבער אונז נישט אבער אונז נוצן נישט נישט ווען מען קומט צו ברענגען צייט פארן דאווענען און טראכטן. וואס מוז איך יעצט זאגן? מענטשן מאכן אויף זויפיל נארישקייטן און עקסקיוסעס, געבן פארשידענע תירוצים פארוואס מען קען נישט קומען אין צייט פון שחרית אדער מנחה אדער מעריב. אן אנדערע טעם פארוואס מענטשן קומען שפעט, כ'ווייס ווייל זיי פילן נישט אזוי קאמפארטעבל רעדן צו דער אייבערשטער און זיי שטופן עס אפ ווי מעגליך מען קען. טא א מענטש קען נישט אפילו קאנסידערען דאווענען די וויכטיגקייט פון זיין לעבען, ער וועט נישט נעמען דאס אזוי סיריעס. טא ווען זיי זענען אוועק דאס ווייזט אז אונז ווילן טאקע נישט דאווענען שבת בכלל. דען אונז דאווען נישט בכלל, תיכף דאווען נישט טאקע, מען איז זיכער אז אונזערע קינדער גייט גייט זען דאס טאקע, און גייען זיי זען די עטיטוד אויכעט אויף אה מיין טאטע קען קומען שפעט, קען רייכערן א סיגערעטל פארן דאווענען, אדער מאכן א קאווע פארן דאווענען, אבער איך דארף דאווען דארף דארף אנפאנגען פאר די טאטע, נאנא דאס דאס איז נישט אזוי ווי ס'ארבעט אין די וועלט, פארקערט אונז. אונז טאטעס און די מלמדים, אונז זיי וועלן זיין וואס הייסט די ראול מאדעלס, אונז זיי וועלן זיין, אונז זיי וועלן טיטשען ביי עקזעמפל, דאס איז דאס איז די עבודה טאקע פאר אונז, אונז זיי וועלן טיטשען ביי עקזעמפל, וואס וואס אונז זאגען מוז גיין, אונז זיי וועלן ווייזען וויאזוי וויאזוי ס'גייט, די גמרא, מסכת ברכות, דף מ ז עמוד ב'. אויך אין די משנה אין מסכת אבות פרק ג משנה ט משנה י זעהט זי איינער וואס איינער פון די זאכן וואס נעמט ארויס אין די וועלט איז שיין של שחרית און געמישט יעצט געזאגט אין די אנדערע עק פון די שיעור צו די גמרא רעדט אויס די די שיינע זאכן די בענעפיטס איינער וואס איז בין ערשטע צען מענטשן וואס קומען צו שול אין צייט איינער וואס קומט צו שול ערשט צו דאווענען, צו דאווענען אן טון טלית און תפילין, האט שכר אין לשכר ממש, כפי די שורש פון עבודה, טוב איינער וואלט געוואוסט די שכר פון קומען דן עיזשין ביי מנין, ער וואלט געפייט זיין חבר צו קומען אן ערשט. אין די אין די אין די נקודה די זוהר הקדוש אין פרשת תרמב זאגט זאגט ער די די קעניגן משל יעצט א קעניג האט געשיקט א בריוו צו אלע מענטשען אין די סיטי צו קומען צו אים אין א געוויסע טאג. זיין זיין מאן איז אויך געשטופט און נישט געקומען, חוץ איין מענטש, ווען ער קען ווען ער קען קומען און געטראפען איין מענטש האט און און געספענט טיים מיט מיט אים און גערעדט צו אים, און דער מענטש איז געווארען זייער בעליבט מיט די קעניג, ווען איינער ווען איינער קומען שפעטער, דער קעניג איז שוין געווען זייער זייער. זייער זייער אויפגערעגט אויף די שפעט קומער, די זעלבע איז אויך אמת ווען ס'קומט צו קומען אין צייט צו שול, ווען א מענטש קומט פרי, די שכינה איז מיט אים און דער אייבערשטער רעדט צו אים כביכול, אבוויעסלי דאס איז נישט די קעיס פאר איינעם וואס קומט שפעט, קומען שפעט צו שול איז אויך א חילול השם, ס'איז אויך א איסור דאורייתא, כפי די תפלה לעילה, פעידזש וואן ניינטי סיקס, איינער וואס. וואס קומט נישט אין סאטשע שול ווייז אז דאווענען איז שווער פאר אים, ער וויל נישט געבן, ער וויל נישט סערווין די אייבערשטער, ס'איז ממש א בורדען, ס'איז א בורדען, ס'איז ממש א יאוק פאר אים טאקע. טוב איינער וויל, איינער וויל בענטשן צו ווייזן די קינדער ווי אזוי צו דאווענען ווי א מענטש, ס'איז וויכטיג פאר אים אליינס צו קומען צייט פאר דאווענען אויך פאר די זאגסטע קינדער און פאר דו זאגסט פאר אנדערע מענטשן אויכעט וואס מיין רולן איז אין די נקודה. טא ווען איינער חס ושלום דארף קומען שפעט אמאל, אמאל אמאל, ס'מאכט זיך אויך וואס שפעט, ס'מאכט זיך אמאל מען דארף אויסלויפען ווייל מ'האט א מיטינג זייער וויכטיגע מיטינג, קודם כל היינטיגע צייט זענען אונז האבן, ס'האבן אונז דא עפפס וואס מ'קען וויסען ווי יומ'ס איז איבעראל. ווי די ווי די וואוינסט, וויליאמסבורג, די גאנצע מיני מעפ, ווי די ווי די ווי דו ווי דו א שחרית ווי א מנחה און אזוי ווייטער, אויך דא אין בארא פארק אין פלעטבוש, ס'האט נישט קיין תירוץ צו גייען קומען שפעט צו א מנין, דאס איז ביי די וועי. הרב שכטר שיקט זאגט אז איינער וואס קומט אין צייט צו דאווענען איז ממש אין צייט איז שוין שפעט, איינער וואס קומט פרי ער לייגט ער לייגט עס זיך אין א אין א ריכטיגע מיינדסעט, מען מוז קומען אין צייט, מען מוז קומען אביסל פריער, מען גיבט צו א מעשה, איינער וואס וואס אלעמאל קומט שפעט צום מנין, עס עס איז איינער ביי די נאמען אברהם געמיל געמיל אברהמאוויטש שליט א געקומען צו דעם מענטש, און אים געפרעגט, ס'באדערט נישט אז דיינע דיינע דיינע אייניקלעך גייען נישט דאווענען בכלל? פרעגט ר' אברהם רבינאוויטש. מענג פרעגט וואס מיינסטו וואס מיינסטו צו זאגן דא? זיין געמיל האט האט עקספלאנירט ווען איינער קומט שפעט צו שול די שענס איז איז אז זיינע קינדער גייען נישט זען נישט קומען פרי בכלל אויך נישט און און לוסעד דורות גייען זיין פאלאוען די ריכטיגע די אראפליניגע ספיירל רום אין גייען בכלל נישט ארבעטן בכלל, ס'איז ממש בעסער פון דאס, זייער וויכטיג צו הערן. נאך א מעשה גייט גייט געבן א גוטע עקזעמפל אויף די וויכטיגקייט פון קומען אין צייט. א וויסער מענטש האט געאונט א פורניטשער פעקטארי, ער איז ממש געקומען יעדן טאג, טאג איין טאג אויס, און געקומען שפעט צו שחרית, אמאל אמאל איז ווען זי קומען מיט די ציבור שוין געגאנגען ברוך שאמר, אמאל זענען שוין געווען ביי השתבח שוין, און איך זע עס אסאך ביי די וועי, סאך ווי איך דאווען, סאך מענטשן קומען שפעט טאג איין טאג אויס, זיי קומען שפעט צום מנין, זיי קומען ביי השתבח, זיי קומען ביי ברוך שאמר, ס'איז ממש אנבעליוועבל, דאס זעט מען יעצט אין די נקודה דא. סאו דער רב האט געזאגט צו אים, ווען מען קומט פרי, ווען מען קומט שוין צו שול עניוועי, פרעגט דער רב, פארוואס קומסטו נישט פרי? מען האט שוין געענטפערט אזוי אייזעסדיג, וואס וויל איך, איך קום עניוועי, וואס איז די חילוק ווען איך קום, ווען איך קום שפעט? א בחור דאס זענען דורכגעגאנגען אין איין טאג, ס'איז געווען א געוויסע פייער, און די מענטש איז גאנצע פרנסה, די גאנצע פורניטשער פעקטארי האט זיך פארברענט, אלעס פארלוירען, און דער מענטש איז געקומען צו א רוף, איך ווייס וואס איז געשען צו מיר, ער האט געזאגט, עס איז פארוואס איך קום, איך בין געקומען שפעט צו שחרית יעדן טאג, דער רב האט געפרעגט וויאזוי ווייסטו? פרעגט דער רב. סאו ענטפערט דעם טאקע דער מענטש, די פייער דעפארטמענט זענען געקומען, מען האט זיי גערופען, זיי זענען געקומען ממש געקומען ממש אפאר מינוט שפעט, סאו זיי פירט אויס, איך קום אויך שפעט צו שייכות, איך האב געמיינט, וואס וואס א חילוק אויב ס'איז אפאר אויב אפאר מינוט, יעצט האב איך געלערנט מיין א וויכטיגע לעסאן אויף דאס, און דאס שטייט אין די תפלה לעילא פעידזש וואן נײַן סיוון נײַן הונדערט נײַנצן אַכט און נײַנציק. אויך זאל וויסען אז רבי חנוך קנייבסקי זצל טאמער ער האט געזאגט אין זיין ספר ארחות יושע טאמער האט ער געוואוסט די מעשה פאר ער האט געשריבען די ספר וואלט ער עס געשריבען די מעשה אויך אין זיין ספר. לאמיר צולענגען דעם שיעור מיט איינער וואס לויפט אויס מיטן שחרית ער פיצט זיך אויס ביי חצות השץ אדער ערגער. נאך שמונה עשרה טוט ער שוין אויס די תפילין און פוצט זיך איבער עניות המעניש זאגט און נעבעך נעבעך נעבעך אסאך מענטשען גייען אויס פון שול פאר ליל קדיש ער זאגט נאך אליני און קודם כל איינער וואס וואס לויפט ארויס פון שול פאר אליני אן א גוטע טעם, שטייט דען אין אשת חכמה, ווען נישט ווען נישט אריינגיין אין די אין די סירקעל פון די צדיקים אין אין די נעקסטע וועלט, אז די אייבערשטער גיט יעדע איינער וואס ער דארף, די פרנסה, הצלחה, ווייל יעצט זיי לויפן ארויס פון שול פרי צו גיין צו די דזשאב, צו גיין צו די ארבעט, מאכן מאכן געלט וואס השם גיט עניוועי, להבדיל מענטשען וואלטן קיינשט נישט אויסגעגאנגען פרי ווען א ספארטינג איווענט אדער אין אונזערע קרייזען וואס א א קאנצערט אדער לאמיר זאגען פאר א מיטינג קיינער וואלט נישט אויס אויסגעפוצט אינמיטן א מיטינג פון פון זיין באס. רבי חיים קניבסקי זצל אין אורחות יושר זאגט מען מענטשען מענטשען מענטשען אהיים מענטשען אויפן פרייטאג מסתמא ווען איינער וואס לויפט ארויס פרי מיטן דאווענען ווייל ער האט נישט קיין פעישענס צוויי און פאר מער מינוט איז ממש מזלזל די אייבערשטער, ער איז געגליכן צו איינער וואס גלייבט נישט אין די שכינה איז געטראפן אין א שול מיטן דאווענען, וויאזוי קען א מענטש טראכטן אז זיין תפילה גייט זיין מקובל, אויכעט איינער וואס לויפט ארויס פון שיך פרי ווען מען ווענטשט איר אויך ארויס ווען ס'מוז גאר שוין משיח קומען. ס'איז וויאזוי קען איינער ארויסהעלפן פון שיעור און מוז ארויסמופן און ענטפערן א קדיש אדער אפילו א לייני, כ'האב אמאל געזען, כ'ווייס ס'איז שוין שפעט, אבער ס'איז א פייערדיגע שיעור, מען קען נישט אויפהערן דאס, נאך צוויי מינוט ווען ס'איז גענדיגט. כ'האב געזען אמאל אין שומר שבת, און לייני שבח איז נישט תפיסת הדרך, ס'איז נישט, מ'דארף בלייבן אין שיעור ביז נאך די לעצטע קדיש, איינע פון די טעמים לעני איז איז געזאגט געווארן איסור איז אריין גיין אין מח פון זיך און צו גלייבן אז די אייבערשטער איז אין די קעניג בעפאר מען גייט ארויס אין די וועלט אריין און צווישען די גוים ווען אונז ענגעידזשען אין ביזנעס מיט די גוים און זאל מען נישט זיין צוגעוואוינט צו גיין צו די עבודה זרה חס ושלום. צו ממש אויף נעבעך נעבעך, אולי איז עס געווארן תפסת הדרך נעבעך, א מענטש וואס ענדשויט נישט דאווענען וועט גייט זיין זייער אפסעט, דעמאלטס נעמט צו לאנג, פארוואס? ווייל דאווענען איז נישט די מעין פאוקעס אין זיין לעבן, טאמער איז דער ממש וועליו דאווענען ממש איז נאכט אזוי, מענטשען האבן זויפיל צייט פאר אנדערע שטותים און נארישקייטן און אנדערע זאכן און ענטפערן טעקסט און אימעיל, איך זעה מענטשען אויך אינמיטן דאווענען וואוינען מיט טעקסט און אימעיל, ס'דא שיעורים וואס רעדט נאר מיט סמארט פאונס, טוה נישט האבן א סמארט פאון, אבער ווייסטו וואס? מ'טאר אויך נישט האבן קיין סעלפאון אויך נישט אין שיעור אויך נישט מיטן דאווענען אויך נישט בכלל, רבותי מיר זאגן זאגן דאס טאקע מיר זאלן נישט האבן קיין שום פאון בשום אינמיטן דאווענען לייג עס אראפ ווארט נאך אפאר מינוט אבער עס איז נישט קיין צייט פאר תפילה און א מענטש וואלט געטראכט ארויסצוגיין אינמיטן דאווענען איז זוי פארקערט ממש מן ההיפך היא אין די נעגאטיווע וועג טאמער מען וועט דאווענען ווי א מענטש וואלט מען נישט געטראכט פון זויפיל צייט פון פון ארבעטן מענטשן וואונטשן טוען איז זיי צו ערלייגן א צו אז ממש א טיים פרעים פאר תפילה עס קומט א סעודה מיין טיים א האלבע שעה צוואנציג מינוט פוץ איך מתיר די תפילין גיי ארויס ווען מ'איז ווען מ'פעלט אן מנין און קדיש אנדערע אנדערע פלאצן פון תפילה די זעלבע מענטש קען עסן אין א רעסטוראנט און ער גייט און האט נישט זויפיל צייט אין די וועלט אריין, ער נעמט פלעזשער אין זיין סטעיק אבער האט נישט קיין פלעזשער אין דאווענען, איינער וואס איינער וואס איך זעה מענטשן וואס זענען קאמאן קאמאן דענאמענעיטער אין די וועלט ווי איך דאווען אין מיין נעיבערהוד אויכעט ווערעווער איט איז, איינער וואס צאלט אסאך געלט צו באקומען כבוד פון חסד תורות און בראשית אדער כיבודים און זכותים. ער קען געבן אזויפיל געלט צו האבן זיך אויס פארגניידן, אבער ווען ער גייט ארויס פרי און פעלט אויס אזוי וועלוול אומיין, טאמער איינער פעלט אזויפיל אומיין ער גיט אויס ער גיט אוועק די עטערנעל לייף פאר אפאר סעקונדעס אין די וועלט, די חילוק צווישן א שנעל דאווענער און א שטאטע דאווענער איז צוויי דריי מינוט, ביי די וועי איך האב עס געטיימט אליינס, און דאס כ'האב צוענדיגט געווען שוין מ'קען נישט ליינען די ווערטער ס'איז שוין שפעט. רבותי ממש פנעוו מ'האט געדענהן אסאך וועגן דעם אין די פיוטשער שיעורים אויך אייבערשטנ'ס הילף לאמיר מחזק זיין די ענין מ'קען איר מיך אימעילען א תפילה שיעור עט דזשימעיל דאט קאם דעס ט י. ערב איל יעטש עפעס אזוי, כ'גיי לייגן אויף א לינק בעצהשם, תפילה שיר עט דזשימעיל דאט קאם ווען עני פידבעק און הערות, און געב ארויס די לינק אויך אז מענטשן זאלן אויך דאס זעהן די וויכטיגקייט פון תפילה ערגער די נאכט.